halypamyz Şemşat Hojaýewa, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Kerwen Ýowbasarow, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýamyzyň halypa mugallymlarynyň biri Magtymguly Magtymgulyýew, şeýle-de halypalarymyza, ussatlarymyza sazandalyk etjek gyjak saz guralyna Spartak Atakow, şeýle-de Ýazberdi Hydyrow. Hormatly myhmanlar, şu gün siziň ähliňiz söhbetdeşligimizde hoş gördük. Hormatly Prezidentimiz halypa şägirtlik ýoluny dikeltmeklik bilen, ählimiziň sungatymyzy görkezmäge uly mümkinçilikler döredildi. Medeniýet, sungat işgärleriniň hak howandary Gahryman Arkadagymyzyň halypa şägirtlik ýoluny dikeltip bermegi bilen Türkmenistanyň halk bagşysy Gurannepes Döwletnazaryň hormatyna şu gepleşik taýynlap otyrys. Men ýaşlygymdan öz kakam Irgeli Magtymgulyýew Şondan aýdym öwrendim. Halypalar öýe gelýärdiler, aýdym-saz edýärdiler. Şo halypalaryň içinde Oraznebezt Döwletnazarow halypa-da gelýärdi, gatnaşýardyk. Şu halypalary arzuw edip, aýdymlaryny diňläp, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýa okuwa nesibämiz çekdi. Oraznebezt Döwletnazarow halypaň ýanyna-da Baryp, köp aýdymlar öwrenerdik. Şu badam Maýa Kulyýewanyň Türkmen milli konserwatoriýamyzda halypa bilen bile işleşip ýörüs. Halypa-şägirtlik ýoluny Arkadag Prezidentimiziň dikeldip bermegi bilen bu günki günde birnäçe şägirtler galkyndy. Halypalaryň gönden-gön şägirdi bolmaga mynasyp boldular. Birnäçe aýdymlar öwrenip ýerine ýetirýärler. Onda näme Magtymguly mugallym, halypaň özünden öwrenen aýdymlaryňyzdan birini ýerine ýetirip berseňiz? Halypadan öwrenen

Atyp nagyşlar edýäheý oýarlar Gülüstan ançak ýaly başa geýerler Kyrk müň hünär bolsa baýman söýerler

Halypa Türkmenistanyň halk bagşysy Oraznepes Döwletnazarowyň döredijilik ýoly barada mähriban watandaşlar, şägirtler bu günki günde gowy sözler aýtýarlar. Elbetde, ýagşy adam bolup, ýagşy at galdyrmak bu diýseň gowy zat. Biziň indiki söhbetdeşimiz halypaň şägirtlerinden Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Kerwen Ýowbasarow. Kerwen mugallym söhbetdeşligi siz dowam etseňiz.
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasyna okuwa gelenimizden Türkmenistanyň halk bagşysy Orazanepes Döwletnazarow halypa-da şo ýerde zähmet çekip, oba işläp ýören wagtlary bizem talyp bolup okuwa geldik. Şol talyplyk ýyllarymyzda Orazanepes Döwletnazarow halypa-da hünär sapagyndan Okamak maňa-da nesip etdi. Oraznepes Döwletnazarow halypa, Men saňa diýdim, mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny hemem şu Ahal bagşylyk sungatynda aýdylýan aýdymlaryndan birnäçesini öwredeýin, şägirt, eliňem bir gowy eken öwrenmäge diýip, şon ýaly gowy goldaw, gowy sözler bilen halypa birnäçe aýdymlary, halk aýdymlaryny öwretdi. Elbetde, Bagşylyk sungatynyň äkisiniň düýbi, özeni bir, goşgy ýöne her ýoluň bir aýratynlygy bar, bokurdakda jukguldylaryň alnyşy aýratynlygy, sazlaryň ýerine ýetirilişi, şol halypadan birnäçe Ahal bagşylyk sungatynda aýdylýan aýdymlary, hemem mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny öwrenmek nesip etdi halypadan, halypa bilen şu günki günlerde-de gatnaşykda, ine Gahryman Arkadagymyzyň halypa-şägirt ýoluny ösdürmegi bilen şu günki günde-de halypa birnäçe talyplara O bilim berip, halypalyk edip gelýär. Şoň bilen bir hatarda halypa bilen şu günki günde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda bile zähmet çekip ýörüs. Şu günki günde-de halypadan köp zatlary soraýarys. Halypanyň bir ussat taraplary oň özi. Goşgam düzüberýärdi halypa. Birnäçe özüniň düzen goşgularam bar onuň. Birnäçe özüniň döreden aýdymlary bar. Ondan halypa bilen ýene bir ýatlamaly ýerem, ine, welaýatlarymyzda, Bagşy sazandalaryň ýörite ol Şirwan perdäň galtana bagşy diýip, o ýaş bagşylary ýörite bir o ösdürmek üçin birnäçe bäsleşikler geçirilýär-de bagşy sazandalaryň arasynda. Şonda-da ine Şemşat halypa bar, Oraznepes halypa bar, bizler, Aman Gowşudow bardy, Nurýagdy Baýramow Türkmenistanyň halk bagşysy şolar bilen bilelikde biz birnäçe welaýatlarda ençeme gezek o iş saparlarynda bolduk, şo ýerlerde-de bir Şägirtleri diňlände, olara maslahat berende Oraznepe halypa bir jaýdar, ýerlikli, aýdymyň sözlerini gowy ýerine ýetirmek, düşünikli aýtmak, şon ýaly zatlary halypa bir çintgäp-çintgäp düşündirýärdi. Onsoň bir aýratyn tarap halypa şu aýdymyň sözi kimiňki, şu aýdymyň sazy kimiňki diýip şu wagt sorasaňam derrew Haýsy aýdym bolsa jogabyny berip mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny öwretmekde halypa hasam bir ussat halypa hasaplanýar. Ýurdumyzyň ähli ýerinde-de şu halypaň ýazgylarynyň üsti bilen onuň gaýybana şägirtleri hem köp. Ussat halypa Sahy Jepbarowyň sazyna, Kerim Gurbannepesowyň sözlerine Oraznepe halypadan bir talyp wagtyk öwrenen aýdymlarymyz bar. Ýaýlaklary bar diýip, şol aýdymy şu wagt ýerine ýetirip beräýin.

Mähriban watandaşlar, elbetde halypalaryň zehininiň köpdürlüligi bilen tapawutlanýar. Halypalar ýaşlaryň arasynda, şägirtleriniň arasynda birnäçe öwüşginli aýdymlary ýerine ýetirmeklik bilen, ýazyjylyk ussatlygy bilen, saza bolan ukyby bilen tapawutlanýar. Biz gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Biziň indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň halk artisti Pälwan Hamidow. Pälwan halypa söhbetdeşligi siziň bilen dowam etsek. Menem öz ýaşlyk ýyllamda Ahal welaýatynyň ajaýyp Begnet ojaklarynda zähmet çekýärkäk ine milli konserwatoriýamyzda şu ýokary okuw mekdepde bilim alýan şägirtlerden habar gelende men şeýle buýsandym sebäbi halypany o wagt ýandan göremokdym men. Şonda şu ýokary okuw mekdebe çagyryp Halypa, Görjek bir gel didarlaşmana diýip, maňa habar gelende men begendim buýsanyp. Şeýdibem ilkinji ädimler Orazaköz halypa bilen şu Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Beýik çynaryň düýbünde ilkinji gezek men halypa bilen duşup, birnäçe sagatlap gowy gürrüň öredip, halypa-şägirtlik ýollary, halypalaryň geçen ýoly, öz durmuş ýollaryndan şu zatlary aýdyp, halypa bilen ýakyndan tanşan gezegim şu. Mukamçy kompozitorlaryň döredilýän aýdymlaryny, döredilen aýdymlarynyň ilkinjileriniň ussady Guranepes Döwletnazar halypa diýsek, men öte geçdigim bolmaz. Tabyl halypa ýaly ussat mukamçy kompozitorlarymyzyň, Ýolaman halypaň aýdymlarynyň döredilenine häzirem, şu günki günem, biz hem şolary diňläp, çeşmeleri aljakmy ýa ýaňky gaýalary alsaňam, durnalary, dutarym, gojalar, şular ýaly bir belli-belline, Sarygyz, Saklan, Myrat, Atabil halypaň, şul aýdymlaryň hemmesiniň bir sözüni pert-pert ýerine ýetirip, bir öz duýgusyny goşup, öz gaýnawlary bilen ýerine ýetiren aýdymlaryny, şonda halypa bir gowy söz diýipdi, Şu aýdymyň sözüni dürs ýerine ýetirip, dogry basymlary bilen dogumly ýerine ýetireňde eýýäm aýdymyň elli-altmyş göteriminde sen ýeňijisiň diýdi. Halypaň aýdymlaryny diňläňde-de ýaňky hemmesinde-de gaty bir sözlere basym berip, Pert pert düşnükli diňleýjä. Oraz Nepes halypaň özüni aýdan nesihatyny alyp, hem-de ýazgylaryndan hemmesini diňläp şo aýdymlary ýaňky aýdan aýdymlarymyň özünem men ýazga geçirdim. Ussat gyjak Jemi Türkmenistan halk artisti Muhammet Muhammetnyýaz halypa gatnaşykda bolup halypaň özündenem kän zatlary öwrenmek maňa miýesser etdi. Bile zähmet çeken halypalar şu ýerde ýatlamaklyk gowy zat. Sebäbi birnäçe aýdymlary ýazgy edip, bize miras goýan ussatlar, halypalar bolup durýar-da. Onda söhbetdeşligi şu ýerde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda zähmet çekýän halypalaryňyza geçireli, soň söhbeti dowam edibereris. Türkmenistanyň halk artisti, Maýa Kulyýewa adyndaky konserwatoriýanyň uly mugallymy Muhammet Muhammetnyýazow. Oraznepeseň Döwletnazarow bilen men şu segsenji ýyllaryň başlarynda tanyş boldum. Şo döwürler daşary ýurt saparlaryna gidip, Oraznepes aga bilen ýoldaş bolduk. Ýoldaşy ýolda tana diýlişi ýaly, Oraznepes aga ol Uly bilen uly ýaly, kiçi bilen kiçi ýaly, edil deň-duşy ýalak bolup da nim şolar şo saparlarda özüniň şolar ýalak boluny görkezýärdi da adamkärçiligini. Oraznepes aga bi mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny ýerine ýetirmekde de gaty ussatlyk görkezdi. Halkymyza özüni şeýle uly derejede özüni tanatdy, bagşylyk derejesinde, mukamçy kompozitorlaryň aýdymyny aýtmakda Ol hemme bagşa gaty başardylam baranam. Ýöne şu Oraznepes agaň-da beýlekilerden tapawutly ýeri, şol mukamçy kompozitorlarymyzyň döreden aýdymlaryny edil halk aýdymyna öwrenişi ýaly edip, şonam daýym ussatlyk-la ýerine ýetirýärdi. Oraznepes aga bilen Gazagystan döwletine saparda bolanymyzda, şo ýerde ýene bir ýatlasym gelýän zat, Ine, türkmenistanlyň halk artisti Oraz Annanepesow bilen men, ine, Oraznepes agaň ýanyna sazanda bolmaly diýip, şo ýere iki sapar ugratdylar. Şonda, ine, Oraznepes aga Meýil salar diýen aýdymyny aýdyp, indi soňunda-da ine, biziň halk aýdymlarymyzyň indi bir jemlemeli ýeri bolýar-da, şo jemlenýän ýerinde, ine, şo Oraznepes garaşylmadyk ýagdaýda bir şu ýaňky et şo taýyn jemledi welin, şu zalyň içinde ýöne el çarpyşmalar boldy. Oraznepes agaň açyk sesi bar. Açykdan şeýle bir süýji sesi barda. Hormatly Prezidentimize köp köp sag bolsun aýdýan. Halypa şägirtlik ýoluny açyp berdi. Ine talyplarymyza halypa şägirtlik ýoluny ýöredip ýörüs. Ine şular ýaly mümkinçilikleri döreden hormatly Prezidentimize köp köp sag bolsun aýdýan.

Aýrylmasam göwnüm azap çaý bolar. Her bir günüm aýdyr, aýym ýyl bolar. Aýym uzap gitdi ýyldan ýyla.

Türkmenistanyň halk bagşysy Oraznypes Döwletnazarowyň zähmet çekip ýörmegi hemmämize uly täsir edýär. Elbetde. Ýaşlaň arasynda görelde mekdep bolup dur-da. Siz söhbeti halypadan öwrenen aýdymlaryňyz barada dowam etseňiz. Türkmen halk aýdymymyz Meşrep, Bilen barmy, ýa-da Türkmen halkymyz Teşnit, şoňa ýaňa Meýlis halan ýa sazymyz hanalýan şul aýdymlaram seredip otyrys halypaň öz döredijilik ýolunda bolýn. Bir Joşgunly konsert çykyşlarda bolsun, toý-baýramlarda bolsun şu bir bagşy gyz ugurana möwjürip bir şul aýdymlary uly joş bilen aýdýan aýdymlary eken-dä. Bu zatlaram näme halypaň bir ussat halypalardan tälim alyp. Ýene bir gowy zady Türkmenistanyň halk artisti ussat gyjakçymyz, halypamyz Atawlyýewdir. Men kän zat halypadan öwrendim diýip aýtdy-da. Şu halypa Atawly halypa-da meňem halypamdyr şägirt diýip, maňa şu zatlary aýt. Diýmek näme ol gowy döwürde ussatlar bilen ýaňky öz döwürdeş bagşylardan, sazanadan, sahaga ýaly ussatlardan, ýa Ataguly halypa ýaly şeýdip, kämil sungat bilen şu döwre gelip, ine, biziň özümiz hemmämiziň halypamyz-da. Indi menem mümkin bolsa şu Magtymguly Pyragyň sözlerine abat galsyn diýip, bir goşga, halypaň bir öz döreden sazy bar.

Owazyňyz has-da belentliklerden belentliklerde ýaňlansyn. Şägirtleriňiziň arasynda janyňyz sag bolsun, halypa. Söhbetdeşligi Şemşat halypa siziň bilen dowam etsek. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen halypa-şägirt ýoly dikeldi. Ine, biziň ähli teleýaýlymlarymyzda biziň geçen halypalarymyz, aramyzda işläp ýören beýik halypalarymyz ýatlanyp, şolar hakynda, döredijilik hakynda gowy gepleşikler bolup dur. Mukamçy kompozitorymyz Türkmenistanyň halk bagşysy Oraznepe Döwletnazarowyň döredijilik duşuşygy bolup, ine, şoňa-da biziň belli halypa bagşylarymyz, şägirtlerimiz, ine, geldi. Her kim öz ýürek buýsanjyny aýdyp otyr, ine. Aýdym-saza bolan höwesim meni şu türkmen telewideniýesiniň we radiosynyň ýanyna açylan studiýa eltdi. Şol studiýada-da bize belli halypamyz, Türkmenistanyň halk bagşysy Oraznepe Halypadan aýdym öwrenmek miýesser etdi. Şol studiýanyň açylmaklygynyň esasy maksadam şol halk saz gurallary ansamblnyň yzyny dowam etdirijiler höküminde şol bagşylary taýynlamak diýen ýaly şol maksat bilen açyldy-da şondan biziň aramyzda ussat sazanda bolup geçen gyjakçymyz Allaberdi Ataýewem okady. Ýene şular ýaly birnäçe bagşy sazandalar okap şo studiýany tamamlady. Maňa-da şo studiýany okamaklyk miýesser etdi. Şo döwürde-de meň ilkinji halypam şol Gurannepes Döwletnazarow boldy-da. Indi başda-da men esasy şol Çagalar köşgüne gatnaýardym. Meň o taýda halypam Durdygly Annaýew, ondan köp aýdymlary öwrenipdim. Sazlaram öwrenipdim. Ilkinji halypam Durdygly, ýöne soň şo studiýada Oraznepes halypadan aýdymlary öwrendim. Oraznepes halypa diýlende näme, mukamçy kompozitor. Özüniň hem şu hemme ähli bagşylaryň, mukamçy kompozitorlaryň döreden aýdymlaryny ilkinjiler bolup ýerine ýetiriji diýsem, ýalňyşman, Pälwan halypa-da aýtdy ýaňy. Onnoň şu Durnalar, Gyzlar, ýene-de şu Käkilik, Uzeýler, Oraznepeç halypaň aýdymy bolup galdy-da. Sebäbi şoň ýerine ýetirişi bilen adamlarda şol aýdymlara bolan söýgi döredi. Ol aýdymlar indi halk aýdymlaryna öwrülip, ähli toýlara baraňda-da şol halk aýdymlary höküminde şony Bir aýdyp beräýseňiz diýip haýyşt edýäler. Şo halypadan aýdym öwrenip, soňam ykbalym meni näme şu ansambla işe gelmeklige getirdi. Şu ansamblada birnäçe ýyl işledim. Soňam meni Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasyna işe gelmek miýesser etdi. O taýda-da ýene-de halypa bilen bile işlemeklik miýesser etdi. Oraznepes halypa oň eli ýiti. Şu sazy öwredende-de derrew alyp bolýar-da şoň öwreden aýdymynyň sazynam, sözünem düşnükli aýdýar-da. Ine, Türkmenogat teleýaýlymynda Kämillik ýoluna diýip gepleşik bardyr ine. Şu halypalar ine Pälwan bar, Parahat bar. Şol gepleşikde imen agzasy bolup oturýarka şonda esasy şo gepleşigiň maksady aýdymlaryň sözüni dürs aýtmak diýýärde. Şol halypadan öwrenilen aýdymlaňy hökman dürs aýdýaň. Sebäbi şol ilkinji bolup aýdymyň sözüni dürs aýdaňda, sazyny gowy çalmagyny öwretýär. Sazam näme gowy çalaňda aýdymam gowy bolýarda. Aýdym aýdyp otyrkaň eliň gowy bolanda sazandaňam Bir kösenmeýä, ýa-da man ýanynda saz çalybilýä-de, şu zatlara-da maslahat berýädi. Onuň özi oň mukamçy kompozitor, köp aýdymlar döretdi. Onnoňam ol goşgy döretdi, Kerwen bagşynyň aýdyşy ýaly, makalalar ýazmakda-da, gazet-žurnallarda-da köp makalalar bilenem çykyş eden halypa ol. Hemme adam mugallymam bolubilmeýä-de, sebäbi mugallymçylygyň özi aýratyn kär ol. Şonda talyplara ylym berende, şol. Ähli ugurda sazyň her bir sözüni düşündiribilýär. Şo näme manyny aňladýar. Şo halypamdan şo studiýada okan döwrümde öwrenen aýdymyma durnalar diýip, şony ýerine ýetirip beräýiň.

Mähriban watandaşlar! Aýdym, saz, sungat eserleriň ählisi dörediji tarapyndan däl, ýerine ýetiriji tarapyndan tanalýar. Arkadag Prezidentimiziň saýasynda bu günki günde ussatlarymyza giň ýol açyldy. Ine şonuň ýaly ýerine ýetiriji ussat halypalarymyzyň, dörediji halypalarymyzyň biri Türkmenistanyň Halk bagşysy Oraznepes Döwletnazarowyň döredijilik ýoly barada söhbet edýäs. Biz bular barada indiki söhbedi Türkmenistanyň halk artisti Parahat Şyhymowa geçirýär. Meniň birinji halypam Oraznepeç Döwletnazarow. Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýada Oraznepeç halypaň elinde okamak bagty miýesser etdi. Orazgeldi halypaň sesine meňzeýär seň sesiň diýip, şu Orazgeldiň aýdymlaryny maňa başdan öwredi ugrady Oraznepeç halypa. Ondan galyberse ýaňky mukamçy kompozitorlarym Sahy agaň, Pürli agaň ýene köp köp halypalaň aýdymlaryny bize öwretdi. Sözlerini dürs aýtmakda halypa bize çyn gäp öwrederdidä ýaňky sözüni dogry aýdyň birje harp ýalňyşsada bütin aýdyma täsir edýändir Parahat jan diýip şeýdip halypa kän çyn gäp öwredýärdi döreden aýdymlaram kän şolaram men özümem kän maňa ynandy öz aýdymlaryny Men köpüsini ýerine ýetirdim. Şu sahna çykmarkaňam öňünden seň göwnüňi açyp, seň ruhuňy belent ediji sözler diýip, şägirdine şo zatlaram ündeýärdi-dä. Halypa Oraznepes Döwletnazarow aramyzda mekdep bolup ýör, Parahat aga. Indi söhbetdeşligimiziň şu ýerinde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda halypaň hut özi bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Şol duşuşygy şu ýerde syn edeliň ählimiz bilelikde. Soň söhbetimizi siziň bilen ýene dowam edibereris. Türkmenistanyň halk bagşysy Oraznepeç Döwletnazarowyň döredijilik duşuşygyna gatnaşmana geldik. Halypa bilen birnäçe ýyllap halypa-şägirt bolup okadyk elinde, halypanyň elinden birnäçe aýdymlary öwrendik, türkmen milli sungatynyň bagşyçylyk ýolunyň inçe tilsimlerini öwretdi halypa. Sapak wagtyna gelemizde halypa özüniň bir şowhunly, bir gyzykly gürrüňleri bilen bagşyçylyk ýollary barada, sungaty barada birnäçe gürrüňler edip biziň dünýägaraýşymyzy hasam giňeltmäne kömek etdi. Halypamyz bilen biz bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda Türkiýe döwletinde-de iş saparynda bolup geldik. Şol ýerlerde-de halypamyzyň elmydama ýanymyzda şu halypa-şägirt bolup, onuň maslahatlaryny diňläp, biz öz dünýägaraýşymyzy giňeltdik. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji, togsan sekizinji ýyllar aralygynda biz Oraznepes halypa bilen işleşmegem miýesser etdik. çykdy. Şo döwürlerde-de ýaş hünärmen hökmünde halypadan birnäçe zatlar öwrendik. Ynha, şu gün halypany görübem, şol döwürdäki bir süýji, gyzykly güllemizi ýatlamana mümkinçilik döredi. Halypa-şägirtlik ýoluna üns berýän hormatly Arkadagymyza, Gahryman Arkadagymyza köp-köp sagbolsunlar aýdýarys. Hormatly Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun!

Maýa Kulyýewa atyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň halk bagşysy Oraznepes Döwletnazarow bilen döredijilik duşuşyk geçirilýär. Elbetde, bu döredijilik duşuşyk Maýa Kulyýewa atyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýaş şägirtlerine hem görelde mekdebi bolup durýar. Halypanyň ömür döredijilik beýany barada Giňişleýin maglumatlar eşitmek, diňlemek ýaş talyplar üçin has hem täsirli hem gyzykly. Hormatly Arkadagymyz sungat we döredijilik işgärleri bilen duşugynda-da halypa-şägirtlik ýoluny ösdürmek barada medeni-sungat işgärlerine giňişleýin düşündiriş berýär. Şägirdi bolmadyk Halypa bir miwesiz daragta deňelýär. Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda birnäçe halypalar zähmet çekýär. Bizem şolar bilen bir hatarda zähmet çekýändigimiz diýseň begendirýär, buýsandyrýar. Halypalardan tälim almak, ýoluny, ýörelgesini öwrenmek biz üçin hem has hem gyzykly hem täsirli. Sungatyň inçe ýollaryny, inçe tilsimlerini öwretýän halypalar köp-köp sag bolsun aýtýas. Goý, halypalaryň jany sag, ömri uzak bolsun. Biziň gözel Diýarymyzda hemişe Aýdym-sazlaryň owazy ýaňlanyp dursun. Mähriban Gahryman Arkadagymyza sag bolsun aýtýas. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, belent daşy aman bolsun. Ähli tutýan beýik-beýik tutumly işleri hemişe rowaçlyklara beslensin.

Medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak howandary, hormatly Arkadagymyz bize halypa-şägirtlik ýoluny dikeldip berdi. Şol halypa-şägirtlik ýolundan ugur alyp, ine, biziň hem bilim alýan ojagymyz bolan Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli knsrvatoriýasynda birnäçe halypalarymyz zähmet çekýär. Şol zähmet çekýän halypalardan bolsa biz, ýaşlar oňyn bilim alýarys. Halypamyz, Türkmenistanyň halk bagşysy, Oraznepes Döwletnazarow bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Şu geçirilen döredijilik duşuşygynda birnäçe halypalarymyz çykyş edip, halypa Oraznepes Döwletnazarowyň döredijiliginden birnäçe aýdymlar ýerine ýetirildi. Geçirilen döredijilik duşuşygy biz talyp ýaşlara özüniň oňyn täsirini ýetirdi. Halypalaryň bize goýan nusgalyk mekdebini öwrenmäge giň mümkinçilik döredi. Medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak howandary, Hormatly Arkadagymyza, biz talyp ýaşlar, şeýle döredýän uly mümkinçiliklerine jogap edip, geljekde ylymly, bilimli, kämil, watansöýüji ýaşlar bolup ýetişjekdigimize şu pursatda ynandyrýaryn. Adamyň dokuzy düzüw bolanda, bolmaýok ýene-de onunjy gerek. Emma onunjy dagyň-a dohy-da taýdan. Iň soňky deme çenli küýseýä ýürek. Ýassam arasynda galmaz gerek. Boýnuňy bersinler ýassygyn ýatlap. Şolam biziň üçin kömegdir kömek. Garrylar käýese kineli bolmaň, Ýene-de guruldyňa şolardan serek, Diller senalan garrylar gerek. Bilmezlikden ýa garagollukdan, Durmuşda eýlende bir dişi telek,

Ilimden, günümden daş bolsun gussaň, Toýum, baýramym hem il bilen gezek. Suwhalla baýramyň gelşigi bolsa, Garrysyz söhbetim gurapdyr gulak. Toýa bedew berýän garrylar gerek.

Daşlaň arasynda garrylar gezek. Her köpe ýarap duran ner ogluň bolsa, ýene gyzyň bolsa boýlary derek. İki temizlikman eli saklasa, solara ýaşly leýäs uzakdan uzak. Ömre ömür goşýan garrylar gerek.

Halypalar, ähliňizem gözli şaýat bolduňyz, halypaň özi bilen duşuşykda bolmaklyk, elbetde, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň talyplarynam, ussat halypalarynam begendirdi, buýsandyrdy. Parahat aga, Şemşat halypa, siziň özüňizem gowy zatlaryň şaýady bolduňyz. Elbetde, halypa bilen duşuşmaklyk, häzirem gowy zatlary özünden öwrenmeklik Hemmänäm buýsandyrýar, hemmänäm begendirýär. Parahat aga, söhbetdeşligimiziň şu ýerinde halypaň haýsy aýdymyny ýerine ýetirip berersiňiz? Suwatlyk bilen aýdan aýdymy bar. Atawly halypaň sazyna Geldi Bäşiýewiň sözüne Käkilik diýip bir owadan aýdymy bar. Şony ýerine ýetirip bereýin.

Parahat aga size jan saglygy arzuw edýäs. Şägirtligiňiziň arasynda elmydama başyňyz dik bolsun. Oraznepes halypa bilen ýeneki günlerde, toýly günlerde bir gowy aýdymlary bilelikde öwrenip, şägirtligiňiziň arasynda ýerine ýetirip ýörmek size miýesser etsin. Sag boluň. Indi A Hormatly myhmanlar, söhbetdeşligimiziň ahyrynda ähliňize jan saglygy arzuw edýäs. Söhbetdeşligimize gatnaşdyňyz. Halypa barada ýagşy, gowy zatlary aýdyp berdiňiz we A söhbetdeşligimiziň ahyrynda şu Hormatly Prezidentimiziň döredip beren halypa-şägirtlik ýolunda bir alyp barýan işleriňize, Arkadag Prezidentimiziň döredýän mümkinçiliklerine bir buýsançly gürrüňleriňizem eşitsek. Medeniýet, sungat işgärleriniň hak howandary Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, tutýan Tutumly işleri elmydama rowaç alsyn. Çuň Kunýang Türkmenistan Gurandepe Döwlet Nazarow halypany arama zähmet çekip ýör. Mundan beýläge bir janyň sag bolup, halypalaň arasynda, şägirtleň arasynda, biziň aramyzda jany sag bolup, ýene kän ýyllar zähmet çekip, şägirt taýynlamagyny şu. pursatda arzuw edýän ussatlarymyz hakynda döredijilik duşuşyklaryny geçirip, ussatlarymyza goýulýan sarpa döredýän mähriban Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolup, şular ýaly bir halypa-şägirtlik ýoluny Gahryman Arkadagymyz saýasynda mundan beýlägem rowaçlanyp, dowamat-dowam bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýän Gahryman Arkadagymyz jany sag bolup, toýdan-toýa barmak hemmämizi begendirip, guwandyryp, Toýa gatnaşmak miýesser etsin. Gahryman Arkadagymyzyň Ile döwlet geler bolsa kitabynda-da şu halypalaryň birnäçesiniň hatarynda Oraznepes Döwletnazarow halypa barada-da bellenip geçilýär. Arkadagymyz bize bir uly mekdep bolup durýar halypa-şägirtlik ýolunda. Şu pursatda Gahryman Arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan, jany sag bolsun, alyp barýan il-ýurt bähbitli işleri elmydama rowaç bolsun! Biziň belli bagşymyz Oraznepes Döwletnazarowyň Ömür döredijiligi, şoň şägirtleri hakynda gowy-gowy zatlar aýdyldy. Ine, şular ýaly biziň halypalarymyza uly hormat goýan Gahryman Arkadagymyza şu pursatda köp-köp sag bolsun aýdýan, halypa-şägirtlik ýoluny dikelden Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, edýän işleri elmydama rowaç alsyn! Eziz Arkadagymyzyň sungata sarpasyny, hormatyny her ädimimizde görýäs. Ine, şuny ýaly halypalary ýatlap, Bize şunça ýaly mümkinçilikleri döredip berýän eziz Arkadagymyz, Gahryman Arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan. Hormatly Arkadagymyzyň bütin adamzat ähmiýetli edýän bütün işleri elmydama rowaç alsyn. Janyňyz sag bolsun halypalar siziň hemmäňize işleriňizde üstünlik arzuw edýäs halypalara sazandarlyk eden ussat sazandalarymyzada sag bolsun aýdýas şägirtleriňiziň arasynda elmydama eliňiz ýiti bolsun alyp barýan işleriňizde uly uly üstünlikler hemraňyz bolsun. Kerwen mugallym Pälwan halypa söhbetdeşligimizi

Aýdym bolup, saz bolup, mukam bolup, owaz bolup aramyzda görelde mekdebi bolan halypamyz, Türkmenistanyň halk bagşysy Oraznepes Döwletnazarowyň döreden işleri, aýdan aýdymlar bu günki günde ählimizi buýsandyrýar, ählimizi begendirýär. Eziz watandaşlar! Arkadag Prezidentimiz bu günki günde halypalaň döredijiligi barada öwrenmäge, Ýaşlaryň arasynda wagyz etmäge uly mümkinçilikler döredip berdi. Ine bizem şu pursatdan peýdalanyp şular ýaly uly mümkinçilikler döredip berýän türkmen sungatymyzyň hak howanlary, Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzuwlap Aýdym bolup galaýyn atly gepleşigimiziň şu gezekki sanyny geçirip gutarýas. Ýene-de ýaýlymda, ýagşy günde didarlaşýançak hoş sag boluň.